Yes, akpe Everlove TV once again. Abe mi aleke mi chacham le egba ƒe eh, project yawo dzi le afia. I have one of the youths over with me. And onye be nua katã mi depend mi gbɔgblɔ be you the youth need to stand up. Mi ame ame tsitsiawo they are weak. They can't do anything at this moment. Edze be youth are involved with the ame tsitsiawo kple su be What exactly they should do ah, wa, maybe they can do aɖa, woate ŋu aɖo aɖaŋu ne ame tsitsia be o, eh, nu ya wa la le tsitsiawo a woawo hã wonya wo tɔ va se afi aɖe. Nu mɔ ŋugbo yeye aɖewo va tsitsiawo menya ŋu nenem o. So I have one of the youth with me eyi ke wa aɖe nume nam. Efo nam wò ŋkɔ. Yehowa kpe ŋkɔdzi nye Emmanuel Azuma Baragbɔ tso Dekpɔ. Ok, tso Dekpɔ.
Mm. Emedzi be ma a naɖe nu ɖeka eve me nam as a youth. in this very town eh, adzɔtsi dekpɔ hɔme dekpɔ dome dekpɔ ya project ya va mia gbɔ ewɔ dɔ ʋu kekeke va da asi na wa fifiawo eh, fifi magblɔ be fia fia fia 19 yeah, 1982 mɔ me katã ye project ya nɔ anyi as a youth in this town míeda emɔ dzi emɔ ya ke to afia emɔ katã dzi xe moto hã nene be atui hã efukpekpe ye zã gana la mi yi bridgea ele week amewo me eʋu megate ŋu zãm o ɛɛ mi yi ɖe fishing po- eh, fish pond me egblẽ ame aɖeke megazãm o woƒe wo mɔlu gblẽ hã dem ɖe afi ma míaƒe mɔwo le dua me menyo o as a youth mɔlugblẽa dzi eh, miedzɔna ga wokɔ xena etsi fenu mɔ wit ega mɔwo nɔ dzɔdzɔm kpakple edume dua me as a youth in this town nu ke na akɔ adapt to kple susu be nu ka wɔm mi le atu anyɔ dumeviwo ku ɖe enu yɔ woƒe gbegblẽ le dua ŋu akpe fonye abe nena mi mɔnukpɔkpɔe be alo nena mɔnukpɔkpɔe be nya ma ƒo ŋutso nyuie ŋu ene enye mia sɔhɛwo ke ne le dua me ƒe edzigbanya elabe kpuie ko mía me nuto me afi ya. Mawu yra mi. Nenye be tourism kura nuyiwo ke nele mía si kura hã nye nukpɔkpɔ. Even dama hã nye nukpɔkpɔ. Gakea wowɔ nu hafi mía ɖevi youth geɖe míeva dzɔ. Gake fifia míeva kpɔ be meva dɔ wɔm o. Ta fifi ɖe fia mía mía sɔhɛwo mía nu ƒom kple mía me ŋgɔtɔwo, efiawo, assemblymanwo kple subɔamɔe dzi ke mía míato. yi ke nu yiwo katã nagagbɔ agbegbɔgbɔ ɖe nave eme yi ke wòate ŋu akpe ɖe mía ŋu be míaƒe mɔzɔzɔ ayi du aɖewo me be míeyi dɔ dzi ƒe awɔ aɖu nua, edɔ le mía gbɔ hafi gake nu yiwo katã medɔ mɔ enye míaƒe dzi gbanya tae nena mí mɔnukpɔkpɔe afia. Ke ɖeko míado boblo be ne ame aɖewo ate ŋu akpe ɖe mía ŋu be míaƒe nu yiwo agbegbɔgbɔ nagave eme la, Enye míaƒe didi paa. Enye míaƒe didi paa. Mm. Ele abe ale ke afi ya mi le afi ka teƒe ke ya mi le. Ee teƒe ya kpee ko mi mi yɔnɛ be kpetata gbɔ. Okay. Ee gake ne kpɔ dzi ya nakpɔ be enye nui ke wɔ kɔ ɖo ŋku ame yiwo ke ne bu woƒe agbe le nui ya wɔwɔ me. Okay. Yevuwo wɔe ale gbegbe be wònye ŋkuɖodzikpe wokɔ da ɖe afi ya ne mi. Yi ke mia mia mia na yɔ ŋkɔ yɔ le afi ya wo be in memory of those who lost their

woƒe family member le afi ya over here maintenance of this place eva abe ke wome maintenance ɖeke wɔm na afi ya o ah. enu ya they need to clear here kple susu be na ame aɖe va yina wòanya be o oh, edu ya le afi ya wolé be na afi ya teti o family member le afi ya nu ke wò as an individual na wɔ o family member ya na akɔ do o family member ya ƒe ŋkɔ ɖe dzi. akpe ye ma ne gblɔ do ŋgɔ ya wo ele be míadra fiya ɖo asitrɔtrɔ yiwo ke dze le fiya fiya kura ne míedzram ɖoa anye nukpɔkpɔ. Amewo atso gbeta ava ava kpɔe woava dua me ame aɖe aɖo atsi woava ƒle nu le ame aɖe gbɔ ame aɖe ame yi ke kplɔe va fia nui va gblɔ storia ku ɖe nu ya ŋua woga xe ge those things as a youth tell me something. Akpe. Ta ye ma, ele be míanu teƒea dzram ɖo. Ta tso ya dzi yia míegbagba dze ge be ele be mía teƒea míawɔe abe e teƒe yi ke nanye nukpɔkpɔ na ame ɖe sia ɖe nenye be wòva adi be yeakpɔe abe míaƒe mɔluzaɖuwui. Azãwo le mía si míeɖuna. Nenye be ga ame amedrowo tso teƒeteƒewo va, woate ŋu akpɔe woanya kpɔ. woatsã kpɔe wòanya kpɔ. Mm. Akpe bene edze agba eɖo dze nam abe eh, eh, a youth in this town. Ekpɔe be edze be agbegbɔgbɔ nadzo awɔ ɖe nu ya nu kple su be at least ne dua me eh, edze mo anyi anye nu ke ade dua dzi. Mm. Medzi be naɖe me nam. As a youth ɖe mi gana ɖe assembly me efight na be o oh, alo youth wo mi na assembly me bia be o oh, nu ka wɔm wole tso miaƒe mɔ ŋu because maintenance of these things ɔ oh, edze be enu yɔ katã Assembling need to be aware of all those things. Nu ka wɔm mi le as a youth ku ɖe nu yawo ŋu? Akpe le mía gbɔ afi ya ale be bubu yiwo ke nenɔ anyi ena be míetsɔna ame ɖe sia ɖe kple eƒe bubu nɛ. Nenye be mía me mɔ ya o míegena ɖe assemblyman dzi heɖena dzi nɛ. Ye hã ele be wòakɔe akɔ yi assembly na mí. Koa esia ya wodea dzi ƒo na mí be wowɔ ge wowɔ ge edzi koe míele. Ta actually mía me assembly man kple member of parliament dzi ko mía depend na ɖo be woate ŋu akɔ míaƒe enyawo akɔ yi ŋgɔ ne mí. Assembly man ƒe ŋkɔ ɖe?
Eh, James Agbesi. James Agbesi. Yeah.
Uh, uh, MP ƒe ŋkɔ ɖe? Eh, James Klutse Avedzi. How many years James Klutse Avedzi nɔ zi dzi le du ya me na atia gbɔ na? So far fia enɔ zi dzi abe 24 years.

nèxɔ position gã me le asem ɛ eh, ɛ eh, parliament you don't fight for your people over here i could remember last time i interview you over here concerning road ɖe gblɔ nam bena ta ɖeviwoa edumeviwo dze be woanya be ɖe menye dua me menye mp medona mɔ ɖo ŋku dzi be ne neva dona ŋugbe na wo be yewoƒe mɔwo do ge What are you doing towards all these things? What are you doing towards all these things? So stand up and do something for your community. Nyɔmua, over 25 years nenɔ dzidzia, nothing will going to be there for them to remember you as an MP of this community. Nu ka wɔm nèle? Tso nawɔ nane ne dumeviwo akpe. Míasi ɖe afia, dekpe hɔn me. Meva egbea be mía aƒo nu kple dumeviwo. Eƒe nya yewo ɖe gblɔa ye nye ya akpe. Akpe.